And Akokwa before I go I want to commend this man me dwen sɛ ministers ni bi nsua no wɔn kasa dodo ɛsi Akokwa sometimes o yɛ adwuma ɔkasa bebree no yɛn ti na edu election anamanfoɔ bi audios adɔɔso no mm. I think sɛ they need to let their work speak for them yeah. and analysis a mi bɛyɛ yɛ mi own you gyina ose tutu my understanding of the budget and trying to break it down for you. Okay. Yes, so you are entitled to disagree. Akokwa, uh, per the constitutional imperative, no. Me deɛ budget na ɛse yɛ yɛ. Ma peke. Abusua adwan ne yɛ nhyira one zero four point five facebook na ɛɛm Eugene Akubu gyɛte budget no ho nsɛnsɛm nyinaa nti ɛɛ mo a yɛ ana mo frɛ ba mu serial callers no tie bi na wo ba a yɛ ana wamɛyɛ ɛyi amfa amfefa nkyɛn yɛ mɛhwɛ fax no sɛdeɛ gu nti wa project ne nyinaa Eugene yɛnkɔ. Yes akɔkoa ɛno mfa nkyɛm ɛse me nya bad nose nti mfa nkyɛm me dɛɛdɛm mfa nkyɛm akɔkoa interest rate ɔse ɛɛ decline. Nti wohwɛ a T-bills one eighty two days T-bills rate reduced from twenty eight point four three percent to de in December twenty twenty four to fifteen point three four percent in June twenty twenty five saa aborɔfo wei no wɔn kaa what does it mean ɛna me ne wo bɛyɛ saa na akɔkɔ yɛn hwɛ chart wei what it means is here yɛka sɛ T-bill rate interest rate no kɔ soro a na ɛteɛ ne sɛ wohwɛ as a June twenty twenty two a aban pɛ sɛ ɔgye besia go T rate na ɛyɛ sika na yɛde yɛ ɔde bɛbɔ besia na ɔde yɛ sika ma yɛ basically that's basically what it means. Na saa tan no confidence ɛwɔ kɔnɔ nim no wɔ fam nti na aban at a point na otumi tua thirty five percent okay. for tea bills what it means simply is that confidence is low mm-hmm. amanfoɔ nye aban ni nti ɔde ne sika ɛma wa ɔbɛgye ɔbɛgye nsi ho kɛseɛ mm-hmm. wate aseɛ yeah. but when you look at it today look at it it just hovering between ten and twenty yeah. so meaning that the market confidence is there mm-hmm. people have lot of confidence in the economy. Mm-hmm. That's basically the understanding in this chart.

Jaco Kwahe, Currently yɛyɛ thirteen point seven percent asan sɛ Deloitte a predict sɛ yɛbɛyɛ single digit by December. Metiee the minister wɔ PM Express na ɔyɛ cautious, ɔse ɔno deɛ ne target no yɛ eleven point nine, ɔyɛ single digit a ɔpɛ but this is his target. Jaco Kwahe, Yɛhwɛ sɛ President Mahama bɛtumi abɛyɛ saa President Akufo Addo no bi the two years ɔbɛ hold the the sɛ Jaco Kwahe, See there is also a correlation between inflation performance and also interest rates and trends. There's a direct correlation. Ɛkyerɛ sɛ nneɛma yɛ confidence or system nim ɛne adeɛ. And again, inflation kyerɛ me nkaa sɛ Mahama baa nneɛma boɔ nyɛ den. Nea me se me teɛ ne sɛ, sɛ yɛka sɛ inflation 27, 37.5% kyerɛ sɛ saa time nneɛma boɔ yɛ den deɛ at a faster rate. But sɛ si yɛ 13.7% no at a reduced rate. Takɔkwa neɛ ɛno no no.

nkɔgye besia nkaa ho mm. but public debt na seven hundred million cedis na ɛbɛkɔ sɛ one point five billion just because of the exchange rate so largely the reduction in the public debt no is the exchange rate and also repaying some of our debt obligations yeah. because every year you make a provision osha your salaries and uh, compensation mm-hmm. your debt obligation or interest servicing which is debt obligation amortization ne saa ne ma ne ma no na goods and services capex ne saa ne ma ne ma no

Right. Akwa twenty sixteen will be a difficult economic year. Wohwɛ na anyi wɔn ayɛ saa den da. Di tati twenty twenty six deɛ yɛ bɛ tua more debt. Twenty twenty six. Twenty twenty six. Ɛnura na mɛ ti bibi sɛm sɛ ɛɛ G twenty meeting ni mu no. It was agreed certain countries bi a ti aseɛ sɛ Ghana deɛ no yɛ pushi bi to twenty twenty forty. Ɛɛ ɛna ebi nso kɔ anim so I think that ɛbɛ ma a bit of relief kakra. You know why a akɔkɔ atie ayɛ sɛ ne most of economists wɔn praise President Mahama no. It's because sɛ akɔkoa yɛ debt obligate the way ɛyɛ debt structure no ɔmu suro for president bi ɔbɛba either mahama or baomia but maamia ba and the way they are handling some of these things no akɔkoa ɔmu dwen sɛ ɔyɛ ne yie me expert na mtie because I'm not an economist I only appreciate the data and understand it nti akɔkoa sɛ yɛabɛdu 43 point sɛ ɔkyɛ 44 percent a ɛyɛ akɔkoa ɔyɛ adwuma na yɛ maa taa in cities na deɛ ɔmɔ 62 eh, 620 cities na ɛkɔtua bɛsia Na ɛnnɛ, woatumi ayɛ wo nhyehyɛe yie na de just about four hundred and forty cedis na ekotua besia na akɔkwa sɛ wayɛ adeɛ. Ha nti ebe make sure sɛ akɔkwa yɛngye besia basaa basaa. And again akɔkwa you pulled you take loan no wogye ɛnyɛ bɔne o. Ah akɔkwa woteɛ yi. Na yɛsi yɛn nyinaa yɛn nwa pɛ ne kwakwabɔ so asaase bi da ɛdwo so kwan no wɔ ɛkwan paa betumi de ayɛ store. Na akɔkwa wokɔgye besia kɔtɔ saa asaase no a. Sɛ yɛ ade papa. Ba ba w'adamfo bi nso ba no nso wɔ Vienna mmaa no bi aba New Selesia ɛnkɔgye besia ne ebi nso nkɔtwe ɛnkɔ ɛnkɔ nkɔ nkɔyɛ ɛyi a sɛ nyɛ yɛ besia. Ah besia ba deɛ wode yɛ no. Exactly. Nti ɛnyɛ besia na yɛ ade bɔne ɛyɛ nea wode yɛ no. That is why wɔn ka aborɔfo productive sectors of the economy. Yɛn kɔgye besia metua salary sɛ mɛgye besia bedi ne yɛn mu. Let's put it in productive sectors of the economy. Sɛ woyɛ road a Accra Kumasi expressway na yɛ PPP na yɛ besia na aban de deɛ bɛhyɛ mu a wato. Mm, yɛtua ka exactly so loan is not bad it is how you are taking the loan mm. me me tell you sɛ me sɛ me kɔdwiri na akɔtɔ me dream car rafoɔ 2022 model yi wokɔ mm. ana pan a akɔta seɛ how many times they fie se aka de bi apem akɔta so loan nyɛ bɔne it's how you are using the money yɛnkɔ so mm. Again akoa wohu sɛ because yɛ one and I am a from asɛde a most contract na abɛ na ɔma yɛ yini asa December 2020 na project bebree ɔmo nyɛ but according to atofoɔ sɛ these 24 project deɛ ɔmo ne IMF aka sɛ wei deɛ ɛyɛ priority mm-hmm. okay. and akɔkwa the reason why I do this analysis is because Three months down the line, mibegyinaa na mereyɛ fact-checking role no a, wɔanka nkyerɛ me sɛ metan John Dramani Mahama. Nka wɔbɛka kyerɛ wo sɛ, as journalist, our fidelity is to the facts. This is your budget. Akoa, Kumasi, yɛdeɛ a ɛwɔ mu no, ɛnie. Ɔse, wɔbɛyɛ Kumasi roads and drainage extensions. Akoa, mabu sɛ wɔyɛ, wohwɛ appendix no a, wɔn breaking no down ma wo. I'll, give it, I'll get it for you next week. Nti Kumasi, memehwɛɛ mu no ara, yɛdeɛ a ɛwɔ mu nie. Again. mehwɛ mu a kumase central market phase two president mahama actually promise sɛ by the end of twenty twenty six mhm. kurofurom mampɔnten kumase market phase two ɔne otumfoɔ baako twa so mu mhm. takokoa by december twenty twenty six mɛsɛ captain fitaa yi abɛgyina ha mhm. ne yɛ ntwa asom a this is the numbers. tie bɛyi score card no. ahokoa again tie borɔfo nom se thirteen mm. wakan borɔfo no se modernization of comfort not teaching hospital. Lift bi a enya dwuma kɔ mfano akye edze mehu dza ayɛ dwuma. Cat eh eh eh cat lab wɔn ni bi no edze mehu dza ayɛ dwuma. Kyako kwa Kumasi yɛ di ɛwɔ mu nie. Ɔsi Kumasi Central Market Phase Two. Mm-hmm. Modernization of Konfanoti Teaching Hospital. Mm-hmm. Ɛna dɛn? Kumasi roads. Kumasi roads and drainage. Okay. Akwa. Ɛnyɛ ɛnyɛ tu ɛnyɛ back. Ɛsɛ nhyɛ fam nhyɛ fam audio no ɛyɛ recorded video no nso yɛ recorded. Yeah. Nti ɛno no no akɔkwae nkɔ so. Wɔn mmienu ɛna big push no. Wɔn kaa sɛ big push no na yɛbɛ create fund bi. In fact in this budget government no committee fourteen billion cedis to support the big push. Me tie yɛn kɔ board no saa me ntra deɛ ma ho. Me tie PM express ɔsan kaa sɛ n sɛ aban no ne target wɔayɛ for revenue no akɔkwa ɛyɛ two two three point eight billion cedis. Atofo sen sɛ sika wei na aban pɛ sɛ wonya, two two three point eight billion cedis. GRA sika a wɔbɛgyegye ne biribiara no, two two three point eight billion. Sɛ ebi boro so a, sika a ɛbɛboro so biara no, ɔde bɛakɔka fourteen billion cedis no a wɔatwa to hɔ for big push no ho. Okay. Wate aseɛ? Big push no 2025 yɛ budget no yɛde 14 billion na ɛkɔhyɛ mu. Sika a ɛbɛboro so biara from yɛ revenue target no yɛde bɛ akɔka ho. Project bɛn na wɔde bɛ akɔ kwa 2025 list no aba. Nea wɔde bɛyɛ no Kumase yɛdeɛ a ɛwɔ mu nie ɛɛ ɛmfa na Kumase deɛ ɛkɔ ho ano akan. Oh, afa m'ani so sisi a. Fa kɔ soro, fa kɔ soro kakra. Okay. Aha, na afei yɛnhwɛ ne saa. Okay. Uh, yes, construction of Kumasi Outer Ring Road. Yeah. Akɔkɔ ahun sɛ maka kyerɛ sɛ kwan wei yɛfrɛ no N6 highway. It's a trans-African route. Akɔ obi bɛdwo ɛdwo so a, taa tipa no. Kesi ɛpɛ ring road bi a ɔde bɛfa wɔn anaa bi a kɔ pie kakyi maa baabi soame baabi. Mm-hmm. Saa ɛna ɛfɛ no ring road. Ɛna wɔn bɛyɛ. okay under the big push yɛakɔ akɔdum no bi a ɛbɛ make sure sɛ sakaa wo no ring road mi deɛ menim sɛ ring road te I, I, I, I, I will not say I know it baako kɔ ɛbɛbu sa so ɔma ya ɛno nso wɔ na akɔkɔ a additional deɛ a ɛwɔ big push no ɛna yɛ adeɛ ɛna ɛmɛ dɛ no kɔ akɔkɔ a meyusu kwan wei paa ɔmbɛyɛ Accra Kumasi expressway now the clarity is here mm -hmm. wo sɛ President Kufuor starte four bypasses Akɔkoa, saa kwan no a yɛyɛ no ɛyɛ entirely different from express way no. Mm-hmm. Wosɛ me ne wayɛ saa picture na nim sɛ eh, ofori benya ma me akɔ Mombasa, ɔmo express way wɔ Kenya. Mm-hmm. The difference is that saa Kumasi Accra eh, Accra Kumasi express way ɛyɛ different from the current road a ɛwɔ no. Akɔ ɛnti aseɛ saa, wate aseɛ. Mm-hmm. Wosɛ yɛ wɔ Accra Kumasi kwan a yɛyɛ bypasses ne adeɛ. Nea president mama ɛyɛ entirely different.

wohu sɛ ɛyɛ difficult ɛno nso no aban nso ɔbɛtoa so soa me interchange mhm. sika no yɛkɔgye wɔ afri exim bank a ne yɛde yɛ sɛ yi no akɔkɔ sika no yɛdane bi yɛn nyina nim latter part of mpp no bɛstarte soa me interchange we all know after seven years mm. these are public facts yeah. aban sɛ ɔbɛpɛ sika under the big push no ɛde atoa so mayiyi kuma ase deɛ ɛwɔ mu ti na meyɛ no so so let's do that na akɔkɔa the next one no ɛyɛ adeɛ wei mm. covid levy One twenty day promise no, na ɛwom sɛ President Mahama bɛtwam, ɔbirikyiiɛ, wanni so. Ɔtwaa yi levy mu, ɔtwaa emission levy, ɔtwaa betting tax mu. Atufoɔ sen bɛ explainiiɛ in March sɛ, it's because ɛyɛ part of the vat system no, but the solution is that ɔse aban bɛdrafte a new vat bill. Yɛ current vat law ne ɛwɔ no a da bia ntɔkwa si traders nti ɔmo bɛ twerɛ foforɔ koraa na ɔmo twerɛ foforɔ ɔ present twenty twenty six budget no in October twenty twenty five a wosɛ present new year budget no in the current year no ɛwɔ ɛna ɔbɛ yi covid levy no ɛde afiri mu. Okay, so yɛn hwɛ no twenty twenty six. Nti October twenty twenty five yi ɔbɛ present ɔ redi budget na I expect him to abolish the covid levy. That is fair January twenty twenty six. So it will take effect next year yes. January. Yes. Okay. Akɔkɔ again. Na NPP foɔ so aban yɛ spɛnde eti na sidi na yɛ yie aban yɛ spɛnde eti na sidi na yɛ yie atofoɔ sensa nea wɔn kan ɛnyɛ no korɛ. Ɔbaa yɛ no wɔtua seven hundred million dollars as zero bond payment. Ten billion domestic don bond holders a ɛyɛ wɔn sika mu nsakyera nso wɔatua bi. Wɔasan atua two point nine billion akɔ akɔ nnura. Wohu sɛ DCs deɛ menam foforɔ mefrɛ three DCs. I can confirm to you sɛ first quarter of district assembly common fund na wɔanya bi. It's the biggest they've received in the last twenty years. Wow. Wow. Aka adwuma no. Yes. Yɛde abrɛ wɔn wɔn nyɛ adwuma no. Yes. Mm. Akɔkɔ a nine point one billion agyi sector. Adeɛ wei kae me sɛ me na wɔbɛyɛ research wɔ ho. Right.

You see, because of politics, I don't wan get agame. Akoko ayɛ seventeen no, three hundred and sixty nine point nine million nursing and teacher training allowance. There's no scientific data to support this payment, but ebetua because of what? Political expediency. Akoko, eh, that be a debate for another day. But Akoko, unso ɔman wei amambɔfoɔ wɔ mu. Unsa contract susu yɛ ntua ɔmo ka. You know what has happened? Mm-hmm. Okay, na ɛyɛ etua kama wɔ yomi. Mm. nneɛma bi sei a atofo ɔsen baeɛ na ɔsi ɔne audit service no ENY Ernest and Young ɛna P PwC Price Waterhouse sɛ ɔmo nyɛ ayi cause akɔkɔ ayɛ road sector no nkɔ arrears no ne yɛ sixty eight point seven billion okay ɛka yɛ de ɔmo yɛ audit no so far auditor general yɛ eighty seven percent of the audit mm-hmm. atofo ɔsen atwa 13 billion na ɛto hɔ sɛ this year sika wɔde bɛtua contractors ka na yɛ sɛ yɛntua yɛ ka nyinaa mm. so far pɛɛ me checks wɔtua 5 billion a ka 8 billion ɛda hɔ mm-hmm. it's because the auditor general has audited 87 percent of the audit no mm. ana wɔtumi avalidate 28.3 billion wo sɛ wayɛ audit no avalidate 20 na atofoɔ sɛ atua 5 billion na akɔkɔa ne ɛkɔɔ so no sɛ there are about 3.6 billion a Documents no a wɔde bae ɛyɛ in double invoicing. Yɛtua no ka de na ɔsan de document no aba sɛ yɛntua no ka. Ebi nso wɔ nso a document no nyɛ papa. In fact, yɛwɔ five hundred and sixty two point five hundred and sixty two point six million a ɛno deɛ wɔsan ni document biara kura support sɛ wɔayɛ contract ama aban. Ɛna wɔbɛgye sika. Yes. Ɛdze akɔkɔ ɔne nti ɔde tenyɛ important so it's also not entirely accurate sɛ ɔntua contractor sika.

Ɔse companies no so bɛ charge in cedis no yes. de de unless approval from Bank of Ghana. Yes. And I think that ɛyɛ eh, ɛyɛ eh, the right path yes. to go. And ana kwakwa na nso contract no. Yeah. Sɛ sinya kwakwa na ɛyɛ contract na ɔno na ɛde ne value ne biribi ɛba o. Mm-hmm. Ministry of Roads na nso bɛyɛ na assessment. Ɔbɛ value. Na ɔmo de a value. Mm-hmm. Ti akɔkɔ no nso no no. Right. Now um, ade baako akɔkɔ a mi na mi dwen sɛ. Based on my history and everything no, this will be my only reservation about this budget. Okay. Ako, I'm disappointed sɛ still yɛ record ghost names. Hmm. 14,000 ghost. In fact, akɔkwa, auditor general audit payroll no, hmm. wayɛ just 91% of the audit so far. Yeah. nneɛma hu ni sɛ ghana ban yɛ tuya one hundred and fifty point four million ama nkurɔfoɔ bi wɔn deserve salary so obi wɔ hɔ a wɔaretaa wɔagya adwuma ɔkɔ. Yɛ a terminate ne contract but still ne salary kɔ to the tune of one hundred and fifty four million. Hmm. Akɔkɔa, ɛna Gold Stem so wɔn identify nipa fourteen thousand bi a ɛwɔ so. Akɔkɔa saa adeɛ wei, me a submit to government sɛ wɔn ɛhwɛ saa adeɛ wei so a ne kiriti. Yeah. And uh, eh, me se controller and accountant general department hɔ no. Me nim so ombetumi ama sɛ NIB foɔ ni bi o. BNI foɔ yi a former ayi foɔ ni ade. They should be there because ɔho obi wɔ nom kra nɔɔma bi wɔ hɔ a ɛbɛ appear ne payslip so Ebi wɔ hɔ koraa a ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔkɔjoin ekuo bi. Wobɛhu sɛ yɛate no akɔhyɛ kuo no mu na wasan akɔ correct. Time a ɔde bɛyɛ saa ade no nyinaa, sika no, obi nso wɔ a ɛtumi delay ne sika ne ade nso ɛbɛba no, deɛ ɛsɛ ɔnya arrears ne adeɛ ɛntumi mma ne ade. Nnoɔma bi kɔ so a, sometimes you realize and you see sɛ nnipa bi hyehyɛ hɔ a wɔdi dwuma a ɛnsɛ mfata. I believe sɛ aban ma n'ani kɔ hɔ a ɛbɛboa. Ɔma n'ani kɔ Controller and Accountant General. I agree with you. Yeah. Nti Akɔkɔ, ɔse going forward no,